Эфирда Рәмиз Давыдов. Әрсез яңалыклар. Без халыктагы яңалыкларны менә болай иттереп йодрыкка җыеп алабыз да. Ә халык безнең кайда утыра? Халыкның эше юк. Шуңа күрә ул подслушанада утыра көне буе. Шуңа күрә менә Паласком студиясеннән

Каркушасын янына кайтып теге балаларына спокойный ночи малыши ясап ала да, хрушкасы янына чыгып китә. Төне буе утырган булулары әле аларның гыр-гыр гыр-гыр гыр-гыр гыр-гыр гыр-гыр гыр-гыр гыр-гыр килеп. Тфу, срамата. Конец цитаты. Яра, менә шушының белән инде безнең тагын бер яңалык бар икән бит подслушано Муслимовадан. Танышып гаилә корырга иде. Иптәш яшәр өчен бик кирәк. 42 яшь Исемем Сергей, өйләнмәгән бер дә балалар юк. Авылда торам, үз йортым белән. Мал-туар тотмыйбыз, эчмим, тәмәке тартмыйм, керәшен егете, Лаеш районында яшим. Ха! Ник син теге Камский море белән кызыктырмакчы буласыңмы әллә? А-а, шулай әйткән ни, Мөслимдә теге Ак буенда ускан кешеләрне кызыктырырсың, ха-ха, Камский море белән. Менә районнардан, авыллардан торган 30-35 яшьлек хатын-кыз белән танышыр идем дигән. Бала белән булса да яхшы булыр иде. Ну, сиңа алайса теге нине инде алырга ана теге? Бозаулаган тона бар бит. Хотя мал асырамым дидең инде син. Алайса сиңа Күкмара табасы. Күкмара табасы. Хатын да кирәкми. Ул үзе ашарга пешерә.

Ашатмыйсыз. Һәм өченчесе, ну, үскән малай бит инде ул. Ә бит инде яше дә бар. Нормально, олы кешеләр белән сөйләшкәндә сөйләшеп алсаң да була бит инде. Марат, ну ты чё? Син булган малай бит инде. Мин инде тукран, тукран, тукран диген җырсың инде ул. Тукраның токылдатып утырганы күрше бүлмәдә ишетелә бит инде. Давай инде все булды. Гуляй, все, давай. Менә безнең киләсе яңалыгыбыз Башкортостан границасыннан Актаныш районыннан килеп җиткән. Хе-хей. Менә берәү язып ята. Җәй буена интегеп үстергән чөгендергә кеше торганчы диеп дүрткә торып малларын бакчага кертеп чөгендер ашатучыны кем дияр идегез, ә? Беренче, икенче, өченче тапкыр гына түгел бит инде. Ә, бу Кара, минем чөгендер дип торам. Гафу итегез, минем чөгендер түгел икән. Менә беренче, икенче, өченче тапкыр гына түгел бит инде. Өч яктан койма тоттым. Башка ихата, ихата. ихаха, ихата. Нәрсә дигән сүз ул ихата? Комментарийлар калдырыгыз әле. Сезнең якта анда ихата дигән сүз бармы? Нәрсә дигән аңлата ул? Ихаха. Менә өч яктан койма тоттым. Башка ихата аркылы кертә инде дигән. Тәләкәй авылы. Соң бит инде, билгеле бит инде, үзең язып ятасың бит, өч яктан тоттым дисең. Ну соң бит инде дүртенче ягын тотып куйсаң бит инде кермиләр, билгеле. Тем более бит инде күршедә кемнәр торганын беләсең бит инде. Менә дүртенче ягын тотып куясың да кермиләр алар бөтен. Менә шушындый яңалыклар белән инде безнең тапшыруыбыз тәмам, эфирда әрсез яңалыклар һәм Рәмиз Давыдов иде. Бездә иң гадел яңалыклар. Әгәр дә инде якларыгызда теге кызык-мазыклар булса, оялмагыз, языгыз. Теге сотрудничестволар булса да, комментарийларга языгыз, оялмагыз. Яза беләсез бит, аны бик матур язганыгыз бит. Шуның белән тәмам,